Da ni'n mynd i edrych ar ein fideo nesa, a thema y fideo nesa 'ma ydi lles digidol, felly da ni'n mynd i glywed stori Iwan Steffan. Da ni'n barod?
Iwan Steffan dw i, dw i'n ddylanwadwr, influencer. Erbyn hyn dwi efo dros 300,000 o ddilynwyr dros fy nghyfryngau cymdeithasol a mae 'na bobl yn gwylio fy storis arswyd o ar draws y byd i gyd. Mae lot o bobl ifanc yn deutha fi 'sa nhw wrth i bodd yn neud y swydd dwi'n neud, ond y gwir ydi ma' raid chi fod yn barod at y byd yna, ma' raid chi gael croen trwchus. Dros y blynyddoedd, dwi 'di cael lot o bobl yn deud pethau cas wrtha i ar-lein. Dwi'n gallu deffro yn y bore a deffro i negeseuon ofnadwy o gas, a dwi'n cael lot o negeseuon neis, ond mae'r un neges cas yna yn gallu sboilio y holl ddiwrnod. Trwy'r ysgol uwchradd ges i fy mwlio yn ofnadwy. Oedd pobl yn galw enwau, oedd pobl yn curo fi, achos bod fi'n wahanol. Ond rŵan mae bob dim sy'n neud fi'n wahanol yn cael ei ddathlu a erbyn hyn mae 'di rhoid gyrfa i fi. Dwi'n cael fy nhalu am views ar fy nghyfryngau cymdeithasol a y ffordd dwi'n gweld o efo trolls, y ffordd dwi 'di newid fy meddwl am y peth ydy dim ots be maen nhw'n sgwennu os mae o'n wbath da neu rhywbeth cas dwi'n cael fy nhalu felly heb y trolls 'sa raid i fi gael swydd naw tan bump felly mae'r trolls yn helpu Talu y bills. Mae blocio geiriau penodol 'di bod yn real help i fi. Dwi'm yn meddwl bod 'na digon o bobl yn gwybod bod chdi'n gallu neud hynna ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae o 'di neud i lot o'r stwff negyddol fynd i ffwr' a mae 'di bod yn grêt i fi. Y peth ydi efo cyfryngau cymdeithasol, mae pawb yn licio bod yn llwyddiannus, mae pawb yn licio'r likes, y comments. Dwi'n gweld o fel, ma rai- dylai fi greu y cynnwys yma achos bod fi'n caru neud o. Dy'r likes yma, dyn nhw wir ddim ots, dylwn i jyst neud pethau achos bod i'n mwynhau neud nhw. A dim ots be fydda i'n neud, fydd gan rywun, fydd gan rywun wbath i ddeud rywle am rw- am unrhyw beth, felly dwi jyst yn trio canolbwyntio ar be sy'n neud fi'n hapus, a 'dan ni'n methu plesio pawb, dyna Dy'r byd dan ni'n byw yn. Dwi yn wahanol, dwi'n llawn tatŵs, dwi efo tatŵs ar fy ngwynab, dwi yn gwisgo'n wahanol, dwi'n dathlu bod yn wahanol. Am flynyddoedd oedd pawb yn deud bod bo' fi mor wahanol bod o'n fel bod o'n wendid a os swn i yn trio copïo pawb arall swn i ddim yn fi felly dwi'm yn gwybod lle fysa Iwan Steffan os sa fo ddim yn wahanol.
Ydy bod ar gyfryngau cymdeithasol dych chi'n meddwl yn cael effaith negyddol neu bositif ar bobl ifanc yn gyffredinol? Fi'n credu bod gymaint o bobl ifanc jyst yn gwastraffu gymaint o amser, oherwydd maen nhw'n cael mor fel addicted i'r screens, a does dim amser i gweld ffrindiau ac i wneud astudio neu wneud chwaraeon. Fi'n meddwl bod ni yn colli gafael ar ar y byd go iawn a ni'n colli gafael ar gymdeithasu. wyneb yn wyneb. A mae hwnna ddim mor fel llesol i iechyd meddwl nac i fel sgiliau cymdeithasu. Fi'n bendant 'di copo cwmpo mewn i'r twll o ffeindio fy hun jyst yn styc yn sgrolio am orie i fod yn onest. Fel dwedodd Iwan ma'r yym ma'r trolls yma yn bwrpasol. yn rhoi fel content allan sydd yn wael ac sydd yn ffensif fel bod pobl yn ymateb a wedyn maen nhw'n cael eu talu mwy. So fi'n credu mae'n creu fel diwylliant o gasineb. Mae cymaint o bobl ifanc yn cymharu bywydau nhw gyda bywyd perffaith maen nhw'n ei arddangos ar-lein. Mae'n gallu mynd i dy ben di a mae'n gallu rili chwarae tricio ar dy feddwl di. Mae sgrolio fel fyddech chi falle'n gweld un fideo rhywun er enghraifft falle yn adolygu lot a oriau a oriau, sydd hefyd yn gam arweiniol achos fi'n siŵr dim dyna'r realiti. Mae hwn yn falle neu chi feddwl, o na, fi ddim yn neud digon. A maen nhw'n dueddu o bortreadu y bywyd perffaith yna, dydi? Ni jyst yn gweld y, y rhannau gorau o'u bywydau nhw. Fi wedi deletio popeth o flaen Snapchat oherwydd fi jyst yn cael yn rili stressed, yn enwedig efo stwff adolygu. Mae'n rili gwael, fi jyst yn ca'l panics oherwydd y stwff fi 'di gweld. A pa effaith ma' hwnna 'di ga'l? Ie. Yw hwnna'n bositif?
Na, ddim o gwbwl a yy sai'n gallu enwi un peth da ma' sgrolio wedi ca'l fi, o gwbwl. A ma'r jyst fel yr algorithm yna yn neud fi... Ma'n jyst yn rhoi gormod o wybodaeth i ymennydd chi trwy'r amser a ma' hwnna jyst yn rili fel overstimulating i fi. Ma' rhieni falle ddim yn deall be' ma' nw'n gadel eu plant i ddefnyddio felly fi'n credu cyn iddyn nhw cael mynediad at y safleoedd yma. Mae'n bwysig fod plant yn deall y peryglon. Mae'n bwysig, naill ai os yw plentyn wedi gwneud camgymeriad neu os yw rhywun yn bwlio nhw neu'n dweud pethau cas, bod nhw'n adrodd hwn i rieni, i oedolion, i'r heddlu efallai os mae'r os mae'r digwyddiad yn yn ddifrifol, fel bod nhw'n ymwybodol bod yna camau nhw'n gallu cymryd i gael allan o'r sefyllfa. Mae yna pethau chi'n gallu neud fel cau cyfrifon, neu delîtio ap, neu delîtio comment, neu banio geiriau penodol, a mae hwnna'n rili gallu helpu a tynnu rhywun allan o sefyllfa cas neu Yym, os maen nhw'n cael eu bwlio.
Cofiwch, ar y cyfryngau cymdeithasol, da ni'n gallu troi y comments i ffwr a da ni'n gallu blocio geiriau fel bod ni ddim yn gweld nhw a ma' hynna'n helpu yn fawr pan ma' pobl eisiau sgwennu rhywbeth cas. Cofia, does 'na neb fel chdi. Yym, yn y holl fyd, does 'na neb fel ni, felly beth am chdi dy hun?